Dhaka Times online thong chimnak in kan in don than ha. Tuzan thong ka chim ding mi hi September thla ni kul zan lei suimalam pathum tiang kan thei kho tok thong an rak salai. Thantlang khwa mi cheu nga a cheu li ni khwa an chwa tak chang. CNA le CDF ni Thantlang khwa mi zam a kan fian lo. Kan ma du thim in kan zam tia an chim. September thla ni kul kahdohnak aa pe i a fah chin lengmang ruangah Thantlang khuami dihlak deng cu nihin ah khua chuahtak dih dawh an si i hi kong ah hin CNA le CDF nih zaam a kan fial lo. Kanmah duh thimnak a si ko tiah khuami upa pakhat nih a chim. Thantlang ah hin khuami nih kan bochanmi khuanu khuapa in Pu Lawm Bik le Pu Ram Khar te pawl zaam an i timh ve caah Midang zong zam ve a hau tiin kan i timtuah hi a si. Zam hrimhrim ding in nawlpeknak a um lo tiah min langhter lomi pakhat nih The Hakha Times ah a chim. September thla ni hleiriat lio ah sac ralkap nih Thantlang khuami inn hleiriat le hotel dot thum pakhat mei in an khangh pinah pastor cung biak hum an rak kah. Hi hnuah Thantlang khuami tam deuh cu ṭhutdirnak siarem loin an um i September thla ni hleikua ah siseh, ni kul ah siseh hmun dangdang ah an zaam hna tiah kan theih. Thantlang khuami hi September thla ni hleikua tiangah a zaam lomi hi cheu nga ah cheukhat hrawng an tang cang i cu hna zong cu September thla ni kul hin cun zaam dih dawh an si tiah kan theih. Mizoram Vawmpuk le Bualpui nih ralzaam hna cohlannak cathenh an chuah tiah kan theih. Myanmar ralzaam hna caah Mizoram Bualpui le Vawmpuk Young Lai Association nih tlun inn kaupi kan in honpiak hna. Kan i phah pomvorh cu nan pomvorh a si i kan tirawl cu nan tirawl a si ve ko tiah cathenh an chuah. Nihin tiang Vombook khua ah ralzaam dirhmun in a phan cangmi minung sum sarih reng lo an si i a phan ṭhan dingmi hna umṭhutnak zong an tawlre cuahmah liopi a si tiah kan theih. CDF Mara statement ka rak chim lai. Hakha le Thantlang khua ah sac ralkap nih a hleihluat in kahnak ruangah khuami mual liamnak le aa hliammi an um i Innlo an ciammi kongah CDF Mara nih kan ngaihchiatpi hna tiah cathanh an chuah. Hakha bawmchantu phu dirh ding le miharsa le tarnu tarpa bawmhnak pek timh dingin timhtuahnak an ngei tiah kan theih. September thla na hleikua lioah miharsa hna bawmchan ding saduhthahnak he Hakha bawmchantu phu an dirh tiah kan theih. Atulio ram boruak le caanhar lakah zeitindah mizaw, tarnu tarpa le miharsa hna he kan bawmh khawh hna hnga tiah khuakhan lairelnak kan ngeih hnu ah Hakha bawmchantu phu cu kan dirh. Chiti le facang ti bantuk bawmhnak pek khawh kan i zuam lai tiah ṭuanvo ngeitu Pu Sang Hlun nih The Hakha Times ah a chim. An meeting chung lila ah tangka singkul le sing nga an hmuh colh i Pu Sani Power 7 nih facang tunzakhat a hlut colh hna. Ramchung ramleng ummi zong nih ti khawh tawk cio i tel ve ding in sawmnak zong an tuah. Pehtlaihnak pakhatnak Pu Thawng Kian Chairman Pu Sang Er, Vice Chairman Dr. Bawi Lian Sang, Secretary Pu Za Biak, Secretary Fan Kawl Tu, Pu Tin Peng le Pu Sang Hlun, chungtel Pu Sui Tling, Pu Jonah, Pu Ṭhewin, Pastor Za Hnin Thang hna an si tiah kan theih.

Tangzala Center cu Rangoon ummi Chin COVID-19 Rescue Team CCRT nih COVID-19 mizaw hna zohkhennak ah an tuahmi a si. Mizaw sawmthum le pakhat tiang an si cang i cu chungah minung hleikhat an dam cang. Sibawite le nurse pawl zong an i biatak i mizaw cungah zawnruahnak an ngei. Kan mizaw zong dam lei an panh ko hna tiah CCRT President Rev. NC Thawng Ṭha Thang nih The Hakha Times ah a chim. Palek Bo Nai Win cu CDM a tuah i a daling zong aa kalpi tiah kan theih. September thla ni kul Kankaw peng Min khua palek sakhan i Bo Nai Win cu September thla ni hleikua ah CDM a tuah i a daling sianginn cachimmi sayama zong aa kalpi tiah kan theih. Himte le lawmte in an nun khualam an pehzulh khawhnak lai mizapi aiawh in PDF channel admin phu nih thla kan campiak hna tiah PDF channel nih an thanh. Tuzan The Hakha Times online thawngchimnak hi hi vial hin kan ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lum. COVID-19 rai thalo lak in siseh, ralkut in siseh, nan zate himbom cio hramu.